Awle, he program ti tura min ruat hi ka huphur em em mai a, ka pha ve nasa a, amarawh chu phat hlei theih kha a ni ta lo a, min ruat lui tak zel si ah chuan he program ti puitling tur hian ka inbuatsaih a lo ngai ta a, kan hotute duhdan te kan zawt chiang a. Amaherawh chu an duhdan ringawt atang hi chuanin a lo ti mai theih lo a, thil a inkailuai nasa em em a, rin aiin kan inchhui nasat phah ta a, chutah chuanin mamawh tam tak kan lo nei a, kan mamawh tur kan dil ten an hun hlu tak senga min buaipuina ah lawmthu kan lawmthu kan sawi a, an thei ang ang min lakkhawm sak a, an thei ang tawkin min buaipui a, mimal leh ah WhatsApp group ah te kan mamawh te zawng khawm in kan mamawh te kan zawng khawm a chutah te pawh chuan in thei tawp min lo chhuah pui tu te chung ah khan kan lawm em em mai a khaw lam hla tak tak te bak ah tuipui ral thleng in kan mamawh dap kan dap a chutah te pawh chuan min lo buai pui tu te chung ah thinlung tak in lawm thu kan sawi a an zar ah he program hi fel fai tak ni lo mah se la puitlin thei chauh. kan ni. He program he program hi a hlawk thlak ka ti a, ka hriat ngai lo tam tak, ka hriat phah a, a beng var thlak ka ti a, a changin ka nawihpui a, a chang erawh chuan ka hnukte a ulh hial a ni. Tirhkohte pawimawh zia a lang chiang em em in ka hria a, tirhkohte an pawimawh a, an hlu bawk a. An chanchin tam tak ka hriat te chuanin a then an hun tawp thlengin thei ang tawkin chanchin tha an vavaih pui a, a then te erawh chuan hnung tawlhin an awm a ni tih te ka hriatin a pui ka ti em em a, an hun tawp a thlen hma hian lo hawi kir leh se la, hma lam lo pan leh se tih hi ka duh sak em em a ni. Eng pawh ni se, he rawngbawlna chanchin hi sawi ngaithla mai mai lo hian a thei chuan chhiar ila, a rawngbawlna leh a lo tangkai zia, a hlut zia hi kan hrechiang ang a. He rawngbawlnaah pawh hian kan tui phah leh zual ka beisei ngei a ni. Bible chang lo chhiar ila, Mathaia. Bung sawmhnih pariat chang sawm pakua atanga sawmhnih. Chuti chuan kal ula hnam tina mi te zirtirah siam ula Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim hmingah chuan baptist ula thu ka pek zawng zawng che u, pawm turin zirtir rawh u, tin, ngai teh u, kei kumkhuain khawvel tawp thleng pawhin in hnenah ka awm zel ang, a ti a. Kan Bible changchhiarte Lalpan malsawm rawh se. Danial Pawl chhantu ah lo din chhuahna hi pawkpui khua a ni a, eh he Pawl hi amah mai a eh rawn chawr tawp a ni lo a, eh lo awm tawp a ni lo a, mihring vang a ni. Tichuanin ah. Mizoram hi bial hrang hrang kan la ni lo a, bial khat tawpin Mizoram hi a awm a, Mizo sar kal tih tawp a ni. Tichuan Pukpuiah hianin Adventist zirtirna pu lut turin kum sangkhat zakua sawmli panga khan Pu Lalthangliana Phillips leh Pu Biakchhawna te an lut a, anni hian Sabbath dik zia zirtirna tlang aupui turin Pukpui an luhchil ta a ni. Tichuan Seventh Day Adventist chuan a nual meeting hi an lo nei thin a, kum tin an lo nei ve thin a, tah chuanin a rem nah naha an lo nei thin a, Pukpuia pawh hian zirtirna a lo luh tak a, member te an lo awm takah chuan a nual meeting nghah zai an lo rel ta a ni. Tichuan. A kum sangkhat zakua sawmnga pakua March ni ruk atanga ni ko aw turin Pukpuia chuan annual meeting chu ngha a lo ni ta a. Thupui atan hian thucha leh thucha puangtu tih chu hman a ni. Hetah hianin Pastor HB Lalkhawliana chu hruaitu a ni a. He annual meeting kaihruaitu tur ka kaihruaitu ber a ni ta ni pastor HB Lalkhawiana hi Mizo zinga Adventist pastor nem nge hmasak ber a ni nghe nghe a ah Mizo zinga mai baka Assam section huam chhunga huam chhung ang pawn amah hi pastor atana nem nge hmasak ber a ni tichuan ah Mizo circle atanga eh. kal tur te union atang te ih khatiang atanga assam section atang te a kal tur ang te kha an kal theih loh avangin pastor HB Lalkhawliana ho hian pukpui ah chuan he annual meeting hi hman a lo ni ta a ni. Tichuan thuchah ah thupui atan hian thuchah leh thuchah puangtu tih chu hman a ni a, an hla thupui atan thim sung atan hian Danial Paula chang teh mal a ding nghetin tih chu hman a ni. Tichuan member kalkhawm te chu an khua har em em mai a, hotu te ho va hotu an awm loh avang chuan an khua a har a, kalkhawm an tlem a, rawngbawlna zau zawk nei duhna kha member kaltiah a lo awm ta a ni. Tichuan tlangval Ti Lal Auva leh Pastor HB Lalkhawliana kaihruaina hnuaiah chuan pawl an lo din ta a, eh he an pawl din hi Daniel pawl chhan tu tih chu a lo ni ta a ni. A pawl hming tur hi an han thaw khawm liam liam a, tah chuan ah Pi Lalsangliah a ni phua Daniel pawl chhan tu tih chu thlan a lo ni ta a ni. Daniel pawl chhan tu ti awm zia chu pawl pawh hi amah vek a in chhan him a ngaih thin avangin Daniel pawl chhan tu tih a ni. Member zawng zawng te chu chhan tu vek an ni a, a chhan tu lu ber chu Lal Isua Krista a ni e an ti a ni. Tichuan Paul lo ding ta chu hruaitu thlan a lo ngai ta a, hruaitu atana an thlan hmasak ber te, Daniel Paul chhan tu hruaitu hmasa ber ni tura an thlan te chu heng mi te hi an ni, Chairman Pu Lalkhawsiama, Secretary Pu Ar Laltawna a nia, a nih hi kan hria dan tur chuan tun tum inkhawmpuia min rawn ṭawihawmtu President Mizo Conference of Seventh Day Adventist leh Zoram Daniel Paul chhantu kan Chairman min rawn ṭawihawmtute hemipa hi a ni. Treasurer Pu Lian Hlira a nia, a nih hi a hlimthla kan hmu thei lo a, Assistant Treasurer Pu Chandama. An ni hi Daniel Paul chhantu a lo din a, hruaitu hmasa ber te an ni. Tichuan Paul a lo din takah chuan Daniel Paul hminga thawhlawm an khawn hmasak ber tling khawm chu cheng sarih a ni. Tirhkoh an rawih hmasak ber hian thlakhatah cheng li a hlawh a ni. Tichuan pangai taka tirhkoh rawih zai an rel ta a. Kum sangkhat zakua sawmruk pali khan Danial Pawl chhantu tirhkoh hmasa ber ni turin Pu Thangvunga chu lak a ni ta a, a hna thawh ber chu Kohhran tlawh a ni. Hetihlai hian thlakhatah cheng sawmnga a hlawh a ni. Tichuan, Daniel Pawl chhantu dan anga pension hmasa ber chu Pu Lai Than Khuma a ni a, a ni hi kum sangkhat zakua sawmruk paruk atanga sangkhat zakua sawm sawmkua paruk chhung Daniel Pawl chhantu tan hian tirh koh hna a lo thawk a ni. A rawngbawlna atang hian mi zanga sawmhnih velin baptisma an chang a, Khawsawm pariata Adventist Kohhran a din a, khawkua ah biakinn a sa a, Bible hi bu sanghnih zathum pathum a sim bawk a ni. A thawhlawk hle a ni. Tichuan Daniel Pawl chhantu hi chhim bial ah din, chhim bial lam a din phawt a nih angin chhim bial lam atanga tan niin rawngbawlna in hma a lo zawn tak zel ah chuan hmar lam ah te pawh din a lo ni chho ta a, tichuan chhim bial leh hmar bial a lo awm ta a ni. Chhimbial lama hruaitute chu Chairman Pu Lalkhawsiama, Secretary Pu R Laltawna a ni a, Treasurer Pu Lianhlira, Assistant Treasurer Pu Chhandama an ni hi a hmasa ber an nih angin chhim lampang hi an hruai chhunzawm nghal mai a ni. Tichuan hmar lam a lo darh takah chuan hmar lama hruaitute

Tlangval rual pawl a pu Lawmsang a, an ni hi chhim lama tir koh kan neih hmasak ber te an ni a, Pu Lalkhawsiama leh Pu Lawmsanga te hian Krista lo kal lehna nghakin min lo hmu thilh san tawh a ni. Heng te hi chhim lam a tir koh hmasa ber te an ni. Hmar lam tir koh hmasa ber te chu Pu Liankhuma, Tlangval East Lalkam lova Tlangval Sanglura Pu Biak Chhunga, Tlangval PL Biak Chhawna, Tlangval Peter Munga, Tlangval Thangzava, Tlangval Rosiama a ni hi he chanchin kan buatsaih lai hian Krista lo kal lehna nghak in min lo mutthilhsan a ni. An ni hi hmar lampang tirhkoh te an ni a, an hming bulah hian tlangval tih te kan rawn dah a, amaherawh chu an hlimthla hi an hun lai, an luh ah an vang lai ang kha kan nei thei lo va, tun hnu kan dah a, amaherawh chu an luh tirh a, an ni an nihna ang zel khan rawn dah kan duh avangin ah tunah te chuan pu an lo ni tawh hlawm ang a, amaherawh chu tlangval tih hi an thawt tirh a nih avangin tlangval tein kan rawn dah ang a, an hlimthla erawh chu hmana mi kha kan nei thei loh avangin kan neih remchang ang ang kan rawn tarlang mai a ni. Tichuan heng hlimthla kan rawn tarlan theih bakah hian hlimthla kan hmuh theih lohte chu, an hlimthla kan han nei theih lohte chu tlangval thangliana Pu Biakchhunga, Pu Lalrinsanga, Tlangval Thanliana te an ni. An ni ho hi hmar lam tirh koh hmasa ber te an ni. Zorampum Danial Pawl chhantu khawmpui hmasa ber ni turin December sangkhat zakua sawmruk paruk khan Kanghmun South ah neih a ni a. Hemi ṭum hian harhtharna fangrual te neiin harhtharna nasa tak mai a thleng a. Fangrualah chuanin a hu ho va, khua te khua te fangin hla thar nen an zai a, chanchin ṭha puan darhna an nei ṭhin a ni. Kum sangkhat zakua sawmsarih, October, ah Zoram pum Danial Pawl chhantu khawmpui chu nei a ni leh a, heta tang hian Danial Pawl chhantu ni tawh lovin Zoram Danial Pawl chhantu tih a lo ni ta ni. Chhim bial leh hmar bial awm hrang tawh lovin Zoram Danial Pawl chhantu hian min lo khai khawm ta a ni. Chutia hmun khata min lo khaikhawm dawn takah chuan Zoram Daniel Paul chhantu hruaitu thlan a lo ngai ta a. Zoram Daniel Paul chhantu hruaitu hmasa ber te chu heng mite hi an ni, Chairman Pu Lalkhawsiama Lunglei, Vice Chairman KC Thanga a ni a, Khaw Rulian a ni hia hlim thla kan hmu thei lo va, Secretary, Pu Kety Zama Aizawl, Treasure Pu H Lalura Lunglei, heng te hi Zoram Daniel Paul chhan tu an ni a, min hruai tu hmasa ber te an ni a, an zingah hian Pu H Lalura chiah hian min dampui tawh a, a dang zawng te hian Krista lo kal lehna nghak in min lo muthilhsan tawh a ni. Danial Pawl chhantu hi Mizorama leh US a chauh din a ni a. Kum sangkhat zakua sawmsarih pathum kum tawp lampang khan Pu Thangliana Pu Thangliana te in ah Danial Pawl chhantu pukpui khua a lo din chen dan leh US a din ve dan tur chu sawi ho a ni a. Pu Dar Rikhuma leh Mizo tlem te awm te chuan US a ah Danial Pawl chhantu chu an lo din ve ta a. Tlangval Vanrotluanga chu Chairman hmasa ber atan ruat a ni. Te chuan kum sangkhat zakua sawmsarih pathum kum tawp lamah USA-ah chuan Daniel Paul chhantu chu din a lo ni ta a. Tlangval Vanrotluanga hi Chairman hmasa ber ni tur ruat a lo ni ta a ni. hun rei tak inawp dan mumal tak constitution and by law nei lovin Daniel Paul chhan tu hi a kal a, a tirah Paul din a nih hian mission conference hi a inrawlh lo a ni. Tichuan hun a lo kal zel a inawp dan mumal tak Constitution and By Law nei tha tihna hotute rilrua a lo awm a, kan hotute leh mi inpe tak tak te zara inawp dan mumal tak chuduan a lo ni ta a. October ni thum, Sangkhat Zakua Sawmriat paruk zirtawp ni atang khan, Zoram Danial Pawl chhantu General Assembly in Constitution and By Law a lo duan chawhman ṭan nghal a ni. A tir lamah hian Mission hian ngaihngamtakin thlawp lo mahse, rawngbawlna zau zawk neihna kawngah sulsutu pawimawh tak a nih tak zel avang leh Paul ven thawn ngai a nih lo zia a hmuh chian tak em avangin ngaih ngam takin Mission Conference hnuaiah hian he Paul hi a lo awm ta a ni. Mission nen hian inhne rem takin chanchin tha puan darhna hna an thawk dun mek zel a, Article Pakuana ehna close chu ah chuan ti hian a lo in ziak a ni. Zoram Daniel Paul chhan tu hi thia a nih chuan a bungrua leh sum nei apiang chu Mizo Conference of Seventh Day Adventist kut ah a awm ang tih a in tih a chuang a ni. Heng te hian Daniel Paul chhan tu hi Mizo Conference hnuai ah a awm zia a tarlang chiang hle a ni. Danial Paul chhantu tirhkoh ni thin Mizo Conference of Seventh Day Adventist hnuaia Pastor atana nem ngheh tak te chu heng mite hi an ni. Pastor Ar Lalthankam Loa a nia, ani hi Danial Paul tirhkoh Pastor atana nem ngheh hmasak ber a ni. A dang te chu Pastor VL Sanglura, Pastor PL Biakchhawna, Pastor L Hmasawna. Pastor Saiji ka sai lo, Pastor Liantluanga, Pastor Malsawma Colony, Pastor Biakvela an ni hi Tirhkoh atanga Pastor ata Daniel Paul Tirhkoh atanga Pastor atana nem hi hmasak ber te an ni a, anni hi Mission Conference hnuaia rawngbawltu ni tura lak luh an nih leh phawt hnuah Pastor atana nem hi an ni chho ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat paruk khan Daniel Paul chhantu chuan office building nei tha tiin a lo rel a, kum sanghnih pakhat khan Seventh Day tlang Aizawla bul tan a ni. usa lama mi thahnem member thahnem ngai tak tak te policy tlingkhawm US dollar sang thum hmanga sak tan a ni a, October ni hnih sang hnih pariat khan luah theih a peih fel lo ni ta a. Pastor Zairemthanga President Mizo Conference of Seventh-day Adventist heti hun laia President hian building hawnna leh hlanna hun a hmang a ni. Hun a lo liam zel a, hruaitu inpe tak tak te leh thudik zirtirna kawnga pen chhuak te rawngbawlna chu meimit lovin a kal zel a. Kum sanghnih pakua khan Daniel Paul Chhantu chuan Pathian hruaina zarah Golden Jubilee a lo thleng ta hial a ni. Golden Jubilee lungphum monument hi Zoram Daniel Paul chhantu building bul ah seven day tlang ah leh Pukpui Daniel Paul lo din tan na hmun ah phum a ni bawk a ni. Zoram pum huap Zoram Daniel Paul chhantu khawmpui hi kum thum dan ah neih thin a nia. Heta Hetah hian hruaitu thar thlanna neih thin a ni. Zoram pum huap, Zoram Daniel Paul chhantu Khawmpui Vaisawmli pasarihna chu October ni sawmhnih atanga ni sawmhnih pathum aw sanghnih sawmhnih pahnih khan lungleiah nghah a nia. Thupui atan hian kei ka kal ang tih chu hman a ni. Heta inkhawm hi mi sangkhat zariat vel niin Zoram Daniel Paul chhantu hminga thawhlawm tlingkhawm hi cheng singkhat sangkua vel a ni. Hemi tum hian kalphung pangngai ang bawkin hruaitu thar thlan an ni a. Zoram Daniel Paul chhantu kum sanghnih sawmhnih pahnih atanga kum sanghnih sawmhnih panga chhung hruaitu tur te chu hengmite hi an ni. Chairman, Pu R Lalbiakzama, Seven Day Tlang, Vice Chairman, Doctor H Lalzidinga, Seven Day Tlang, General Secretary, Pu Lalringluia, Upper Republic, Assistant General Secretary, Tlangval Rolianpuia Dinthar, Treasurer, Pu V Elmawia Ralte, Maubawk, Finance Secretary, Pu Vanhmingliana, Upper Republic, Recorder, Pu Zakhawma Ralte, Seven Day Tlang, an ni hi kum sanghnih sawmhnih pahnih atanga kum sanghnih sawmhnih panga Zoram Zoram Daniel Paul chhantu hruaitu tur te an ni. Zoram Daniel Paul chhantu General Assembly hi thuneitu sang ber a ni a, Executive hi thuneitu sang ber dawttu a ni. Tun dinhmunah hian Mizo Conference huam chhunga Zoram Daniel Pawl chhantu hi bial sawm paruk a awm mek a, Zoram Daniel Pawl chhantu hnuaiah hian tirhkoh pali rawih mek an ni. Daniel Pawl tirhkoh dangte chu bialin a rawih te an ni. Aw le, ka ti zawng kha Zoram pum huap anga kan han tarlan theih zuai zuai te chu a nia, Champhai bial lamah lut chho ta ila, Champhai bial hi hun engemaw chen chu Saitual bial huam chhungah hian kan awm a, kum sanghnih atang khan kan lo indang ve ta a, kum sanghnih chhung atana hruaitu thlan nghal an ni. Kum sanghnih atana Champhai bial Daniel Pawl hruaitu hmasa berte chu heng mite hi an ni. Chairman Pu Sathanga, Vice Chairman Pu Kerama, Treasurer Pu Zakhuma Ralte, Assistant Secretary Pu H Tlanglawma ani hi Krista lo kal lehna nghak in min lo muthilhsan tawh a ni. Treasurer. Pu H Vanlalhruaia, Finance Secretary Pu Rochuangkima, Recorder Pu Peter Munga an nih pawh hi Krista lo kal lehna nghaka min lo mu thil san tawhtu an ni. An ni ho hi Champhai bial a indan kum sanghnih a nih a hruaitu hmasa ber te an ni. Tichuan Champhai bial a indan pawh hian tirhkoh rawih chhunzawm zel chu tha an ti a, Champhai Bialina tirhkoh a rawih hmasak ber te chu Evan Doliana ngur leh Evan Zathangluaia tlangsam te an ni. An ni hian chanchin tha vavaipuiin an ni hi Daniel Paul tana thei tawp chhuah a, chanchin tha thehdarhna kawnga a thim a var, a sur a sa sawi lova Aa, motor pawh luh theih lohna ah pawh ke a kal zel in chanchin tha theh darh hna an lo thawk a ni. Champhai bial a nih chung hian bial khawngpui hi kum tin neih thin a nia. Amah erawh chu Kohhrana pawl hrang hrang te hma lakna a lo chang tlung chho zel a, rawngbawlna peng hrang hrang te avang in khawngpui bualsaih a nih avang in kum tin neih thin chu rem lo a hria in kum hnih danah neih a ni a, chumi hnuah kum thum danah neih a lo ni chho ta a ni. Tichuan, Champhai bial Daniel Pawl chhantu a lo din atanga bial inthen hma kum sanghnih atanga sanghnih sawm pakua khan Champhai Bial Danial Pawl Khawngpui hi tum sawm pahnih neih a ni. Champhai Bial Danial Pawl chhantu in Khawngpui hmasa ber chu Champhai Kohhran Biakinn ah November ni thum atanga ni nga sang hni khan nghah a nia thupui atan hian i puan in zauh rawh tih chu hman a ni. Bial Khawngpui vawihnihna erawh chu Vaikhawtlang Vaikhawtlang Kohhran ah nghah niin bialkhawmpui an dawn hmasak ber a ni nghe nghe a ni. Hemi tuma kalte min hrilh dan chuan nathu chunga ti hi a hit em em mai a, kan sa tawp hlei thei lo an ti a ni. Champhai bial hian tirhkoh sawm a lo ruai tawh a, Champhai bial chhunga tir ko dan anga pension thlenga tir ko hnathawk kan neih hmasak ber te chu Evan Doliana leh Evan T Laldawngpuia te an ni. An ni hi Champhai biala pension thak thlenga tir ko hna Danial Paul chhantu tana lo thawk te an ni. Champhai bial chhunga tirhkoh chawl ta pathum heng Evan Doliana leh Evan Zathangluaia Evan Ti Lalduangpuia te hnenah hian Zoram Daniel Paul chhantu chuan Graduate a lo pe tawh bawk a ni. Champhai bial hi November ni sawm paruk sanghnih sawm pakua atang khan bial hnih a then a lo ni a, a lo ni ta a. North bial leh South bial South bial a then a ni. Bial a lo inthen takah chuan hruaitu thlan a lo ngai a. Hruaitu thar Champhai North bial atana hruaitu hmasa ber te chu heng mite hi an ni, Chairman Pu Sathanga Champhai Kohhran, Vice Chairman Pu Lalchandama Bethel Kohhran, Secretary Pu H Laldinghneta Champhai Kohhran, Assistant Secretary Pu Zokhuma Champhai Kohhran, Treasurer, Pu Roding Thara Bethel Kohhran, Finance Secretary, Pu Tualngaih Hava Hnahlan Kohhran, Recorder, Pu Hrangthantluanga Champhai Kohhran te an ni. An ni hi Champhai bial then a ni a, Champhai note bial Daniel Pawl chhantu, hruaitu atana thlen hmasak ber te an ni. Champhai bial Daniel Pawl chhantu executive member te chu member tura ruat leh ni mek te chu heng mi te hi an ni. Tlangval kap do lun a si lam, Pu VK Ti Mung a si lam, Pu Sut Khan Pau a va par, Pu Nang Sawm Nang Sawm Tuang a va par, Pu H.

an ni. An ni zara Daniel Pawl chhantu hi kal mek zel a ni. Champhai bial then a nih hnu hian Champhai bial chuan tirhkoh pathum a lo ruai tawh a, chungte chu Evan Nengkhenkhamah, Evan Zorammawiah, Evan Liantulsuana sik

Bialin then a nih hnu hian kalphung pangngai zul zui zelin Champhainawt bial chuan a tum khatna atan November ni sawmhnih panga atanga ni sawmhnih panga sanghnih sawmhnih pahnih chu Selam Kohhranah a nghat a, thupui atan hian harh a hun ta tih chu hman a ni. Theme song atan Lalber lo lan chu a lo hnai ta e tih hman a ni a, tuna kan inkhawmpuina mek Silam Community Hall hi a ni. Aw lehkha ti kha Danial Paul chanchin tlangpui hruaitute leh a rawngbawlna kan han a tlangpui kan han sawi theih te chu a ni a, tunah chuan Danial Paul chhantu a lo din tan dan a. a thawnthaw tawi te kan sawi dawn a ni. Danial Pawl chhantu a lo din channa hi Pukpui khua atangin a ni a, engtia lo ding chan nge tawi te a tawi thei ang bera sawi kan tum dawn a ni. a kum sangkhat zakua sawmnga pakua March ni ruk atanga nihkua awh turin Pukpui khuaah a nual meeting chu nghah a ni a, he meeting rawn ho tur leh kaihruai tura an beisei te chu Pastor HB Lalkhawliana ho chuan nghakhlel takin tlumtea thlir takin an lo thlir a ni. Mahse heng Northern Union Assam Section leh Mizo Circle atanga kal tur Pastor WG Lawrie te chuan rokhawlna avangin an thulh ta hlawm a, a hun a lo thleng a, an be beisei te hmuh tur a awm tak si lo avang chuan an beidawngin an mang ang em em a ni. Tichuan Pastor HB Lalkhawliana ho chuan he annual meeting khawmpui chu zam ru tak chung chuan an kaihruai ta a, an khua a har a, Khawmpui hmang tura hmar tawp atang te leh a kal thei ang ang te chuan he hun hi an hmang ho ta ni. Palai hi sawmthum vel niin khawtual member te nen an vai hian mi sawmli bawr vel an ni. An khawhar lutuk chu khuang lova chai ang maiin an inngai hial a ni. Khawmpui thupui atan hian thuchah leh thuchah puangtu tih chu hman a ni a, hei hi Daniela leh a thiante Babulon ram ropui taka khawhar tak leh rinawm taka an khawchak dante hre renga thupui hi thlan a ni. An hla thupui atan hian Daniel Paula changte mala ding hnitin tih chu hman a ni a. Khawhar hle mahsela ursun taka inkhawmna neiin Vanthlarau chiak thih tih thupui hmangin Babulon ram ropui taka Hebrai saltang mittlem te, rinawm em em te chanchin hmangin mittui nen Pastor HB Lalkhawliana chuan thu a sawi ta a. Thianghlimna inkhawmah chuan inhlanna hun a siam ta a, mahni inphah hniamna In ngai tlawm taka in hlanna urh sun tak chuan sual in hriat chhuahna te, in chhirna te, sim duhna te, sual puan duhna te, sual thupa chawi duhna te leh in ngaihdam tawn duhna te a thlen ta ni. Chutianga Lalpa hma a sual thupa sual thupa in chawi tawnna te, in ngaihdam tawnna boruak thianghlim leh rimtui tak leng vel chuan a tuamin a chim tlat a ni. An tlin loh zia leh an fel tawk loh zia te an inhriatna chuan an thinlung chapo tak chu a ti nem a, a ti tui ta a. Pathian tana tuina, phurna leh thahnem ngaihna rilru thar a lo an lo nei ta hlawm a ni. Mittui tla zawih zawih a khawmpui an hman lai chuan thahnem thahnem ngaihna a lo chhuak thar a, Kohhran kalphung leh Mission kal dan pangai tichak turin Paul din duhna rilru a lo awm ta a ni. Mission sum dip si lovin hmalak zai an rel ta a. Chutiang boruak tha leh thianghlim tak chuan he Paul, Daniel Paul chhantu hi a rawn hring chhuak ta a ni. Palai zawng zawng te hian thlarau thianghlim thlenna daltu nih an hlau theuh a ni. Hei hi a ropuih ka ti em em a ni. Khawvel kohhran hrang hrang leh milembiaha an ngaih te, Daniela leh a thiante anga mirin awm huaisen, thutak hria sela, Adventist thuchah hriaa lo lut mai tur leh rawn zawm mai duh an tam hle khan an ring lian hle a ni. Mathaia bung sawmhnih pariat chang sawm pakua. Chuti chuan kal ula, hnam tina mi zirtira te siam ula, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim hmingah chuan baptist ula, thu ka pek zawng zawng che u, pawm turin zirtir rawh u tih beh chhanin chanchin chanchin tha theh darha chhan chhuah tur an an awm teuh khan an hria a ni. Rinna nen Paul hi dinin an Paul hi dinin i pen chhuak ang u tiin Paul he Paul hi a lo ding ta a ni. Heta kalkhawmte hian thu dik hi an hmu chiang awm hi ka ti a, an hmuh chian em avangin a la hre ve lo te khan rawn pawm mai tur khan an ngai lianin an hmu lian em em a, chutichuan rawngbâwl zêl rawngbâwlna zau zâwk neia he thudik hi hre ve se la, he thudik hi lo pawm ve se la tih kha an thinlung hian ehh a ngaihtuah a ni. A berah chuan he pâwl hi hmangaihna aṭanga lo chhuak a ni. An thuhriatte kha mi dangte khan hre ve se la, thudik hi lo hmu ve se la tih kha an rilru lian tak leh an thinlunga awm a ni. Tin, he inkhawmpui hian danglam bik riauna a neih chu hnam dang tel miah loha Mizo Seventh Day Adventist inkhawmpui hmasa ber a ni. Tichuan, Daniel Pawl chhantu chuan tum a nei a. Daniel Pawl chhantu a lo din a a tum te chu hengte hi a ni, pakhatna, Vantirhko pathum thucha leh puan darh le Vantirhko pathum thucha puan puan darh le chumi kawnga Seventh Day Adventist mimir te rawngbawl dan tur ruahman pahnihna Kraws chauh hmachhuana Isua Krista min tlanna khawngaihna leh hmangaihna mitin hnena puan darh Kohhran rawngbawlna in hma a sawn zel theih nan a tul dan ang zel a Mission Conference hruaitute thu rawn pek leh tawiawm. Heng pathum te hi Daniel Paul chhantu ina a tum te a ni. Tichuan he Paul a lo din a thil chhinchhiah tlak tak ni a lang te chu pakhatna Thlarau Thianghlim Hriakthih Sermon pahnihna, Inhlanna tura Kohna Urhsun leh Inhlanna Urhsun, Pathumna, Hotu hotute emaw hnam dang tel lova inkhawmpui hmasa ber Thlarau Thianghlim lo thlenna daltu nih an hlau theuh. Hemi tum hian rawngbâwl turin ṭan an la thar hle. Parukna, Ṭawngṭaina tam tak leh mittui tam tak nena he pawl hi din a ni. Jopa bungraw changsarihah chuan ti hian a inziak a, I bul lamah te mah la, i tawp lamah i lian ang. Daniel Pawl chhantu a lo din ṭan tirh hian inkhawmpuia kalte kha an vaiin mi sawmli bawr chauh an ni. Amaherawh chu an zam chuang lo a ni khawhar hle mahsela, thudik khami tam takten lo hre darh ve sela an ti a, an ṭilṭiak mai mai lo. An tlem a, an khua a har a. Midang te pawn he thudik hi lo hria se la, member hi lo pung ila tih kha an ngaihtuah a ni. Tichuan tuna Zoram Daniel Paul khawmpui kan neih hnuhnun berah chuan inkhawm kal an inchhiar theih ah khan mi sangkhat zariat vel an lo ni ta a ni. Danial Paul a din chan tirh khan an thawhlawm Danial Paul hminga an thawhlawm tlingkhawm hmasa ber kha cheng sa rih a nia. Inkhawmpui kan neih hnuhnung berah chuan Danial Paul hminga thawhlawm tlingkhawm chu cheng sin khat sangkua a lo ni ta ni. Khawvel a lo changkang zel a, rawngbawlna pawn hma a lo sawn zel a, rawngbawlh dan hrang hrang a lo awm a. Tichuan, mi tam tak te chuan thudik an lo pawm a, an lo hria a. A tirah chuan hetiang zat zat hi nih an inbeisei lo pawh a ni maithei. Amaherawh chu he pawl hi a din zel erawh an beisei lian ve hle a ni. I thu member tlem leh tamah in nghat lo la, member tlem leh tamah buai lo la, i thuhriat hi a de kem tih? Pathian leh kha thu nen enmil zawk ang che. Adventist tu pawh chanchin tha theh darhna kawnga he Paul tana thahnem ngai apiang member an ni. Daniel Paul chantu member ni tur hian kum bithliah a awm lova ramri a kham lo a ni. Tu pawh rawngbawlna a tui mi leh he pawl tana in thei tawp ka chhuah ang tih apiang chu Danial pawl chhantu member kan ni thei vek a, thliar bik a nei lo tih naupang pitar putar nula tlangval an leng vek a ni he Danial pawl chhantu pawlah hian. Rawngbawlna ah ka tui a, he Paul ah hian tel ve ka duh e, membership fee khawiah nge ka pek ang tih ngaihtuah a buai lo la, i thinlung kha i membership fee a ni. A hlu a ni. Rawngbawlna ka tui a, he rawngbawlna tan hian theih tawp ka chhuah, ka chhuah ve dawn e, khawiah nge ka inziah luh ang tih pawh lo ngaihtuah a buai suh. He pawh, he chanchin tha theh darhna kawnga Danial Paul ina rawng a bawlna i lo thlawpa thei ang tawk i lo chhuah ve a nih chuan vanin a ziak lut zawk ang che. Danial Paul chhantu hmanga hmangaih rawng bawlna hi hmangaih rawng bawlna hian hma lo sawn zel zel a, a rawng bawlna hre pha a Chhim pha apiang ten chanchin tha hi thu dik hi lo pawm se la, chatuan nunna lo nei theuh rawh se tih hi kan duhthusam leh kan tawngtaina lo ni zel rawh se ka lawm e.